Дьылҕан абылынан биһиги киайма бүтүннүүтүн олоҕор-дьаһаҕар тахсар улуу историческай хамсааһыннар уонна түҥнэри эргиилэр туоһулара буолабыт. Сир үрдэ киһи олороругар кыраҕас буолбут. Ол түмүгэр үүнэ-тэһиинэ суох үөскээн төрөөн баран, киһи онтон быыһанар суолу сатаан булбатах уонна ону була сатыыр үйэтигэр олоробут. Атын өттүнэн ыллахха, биһиги айылҕаҕа бэйэбит миэстэбитин уонна сиргэ төрөөбүт аналбытын өйдөтөр сүүрбэһис үйэ оҕолоробут эбээт. Онон сайдыыга уонна культураҕа тирэҕирэн сиэрдээхтик уонна олохтоохтук, тыыннаах буолар бырааппыт туһугар охсуһууну саҕалыахтаахпыт. Өксөкүлээх Өлөксөй

Түү түһээн түҥнэһиннэҕим буолла, мин бэйэлээх албаспынан алкынан, хомуһуммунан куудьунан чаачыгырыыр таас таҥалай, бүрүө харах, бүтэй мүлгүн, төгүрүк түрбүү кынат Атара кутурук, алтан сабарай аламан доҕой тайпыыр дьаҕыл сөҥкөн эрэри хонтуруун хотой кыыл буоламмын, күүстээх төгүрү көтөн күпсүйэн, салгынтан тайанан сабырыйан, чаан алтанныы чыҥырҕаан, киҥкиниир киэҥ халлаан килбиэннээх бурдуутугар тахсан, кэдиргитиһэн, кэтээн олордо. Ордоодобун халлаан уордаа оһуутун дугуйданан одуулаан олордо. Үрдүк күндүл халлаан үрүт мөҥүнүн миинэн өҥөйөн олордо. Орто курбуу дойдум муостаах муоҕайдаах бэргэһэ туһахтатын курдук буолан туналыйан туйааран көһүннэ. Сириye хатыны сиксик-сиксиктэринэн

Аҕыс иилээх саалаах атааннаах мөҥүөннээх айгыр силикаан дайдыбытыгар ат таппатынан аньыы баҕадьы ааҥнаабыт эбит, оҕус таппатынан модун буруй буулаабыт эбит. Хайдахтан маннык хара дьайдаах тылы хааҕырҕаатын диэтэргит, туохтан бу курдук сордоох тылы онолуйдун диэтэргит? Истиҥ эрээри эстииттэр, сэргэҕэлээн эрэ сэгэрдэр, толкуйдаан эрэ тугаларыам. Этээри этэбин, саҥараары саҥарабын, кэпсээри кэпсиибин. Үрдүк халлаан үктэллээх, үс ас бэйэлээх, үрүҥ хаар тойон үрүҥ күн үөскэтэригэр Харалы халлааналаһалаах, аһыныылаах санаалаах Аньыы Тойон аҕабыт аан дайданы айарыгар аат ахсаана таайыллыбат, кэмэ кэрдиитэ биллибэт, дьүүлэ-дьүһүнэ көстүбэт, тус-туһунан уҥахтаах, эҥинэ дьикти бэйэлээх, күндү көйгө-дьүһүннээх үөнү-көйүүнү, көтөрү-сүүрэри, тыынар-тыыннаах биистэрин-ууһун элбэҕи даа тэрийдэтэ, үгүһү даа үөскэттэтэ. Алгынаа айдыда Ону баара хорбуу иннинэн сирэйдээх эргиэрийэччэхтээх икки атахтаах бокуйар тобуктаах босхо бастаах борон ураан хайобургу хара хапсы курдук хасты хамыйда кыдьык кыыбаҕа курдук кыайан туран кыдыйда сидьиҥ өлүү курдук ситэн туран сиэтэ

муораны түгэҕинэн муутука балык курдук бургуйа сылдьар буолла. Салгын устун саһарабааһы курдук сапсынар аалынан көтөн саатыы саҥнанна. Күндүм күө халлаан күлүмүр таллан өһөрөһөтүнэн көстүбэ дабааһы курдук күлүгүрэс кынаттаах күтүр аалынан көтөн көччүөр көрдүннэ. Этиҥ муотун этитиилээх тимиргэ иҥэрэн ылан

туттунна саланнык сананна сэттээхтик кэбилэннэ үҥэр таҥаратыгар өстөннө айҥат хаантанар аҕыста аньыы баҕадьына аргыстанна бу туһуттан босхо баста бороҥ ураҥхайга үҥэр таҥарата өһүргэннэ тойон таҥарата хоргутта аньыы таҥарата абарда абаран санаата

Ол буоллаҕына үөскүөҥ эрэ буоллар үөскээ, өрөһүлтэтэ суох үрүт үрдүгэр үйэ аайы үөскүү тур, үксүү тур, үтүөҕүн көрүллүө диэн түстээн көнчө бырахта. Дыраҥ өлүүннэн дьылҕалаата, имэҥ өлүүннэн илиннээтэ, содур өлүүннэн суоллаата.

Эрэстииттэр диэки эргичитэн саныыллар, эргистээн көрөллөр, элиэтаан ааһаллар эбит ээ. Онтон баара ордук томороон долгуннаах, орухуоллаах уулаах Охуоскай муора соҕуруу уһугун диэки одуулаан көрбүтүм. Уу арыылара дойдулаах, олуона кирчим олохтоох, чорулуспут быһыылаах, чоруун бэйэлээх, дьоҕус уҥахтаах, дьоҕурдаах идэлээх дьоппуон омук тоҕо эрэ тоҕо эрэ тоноллоон туран тоһоҕос дьокуут омук дии-дии тонулуппакка тобулуу одуулуур буоллаҕа үһү доҕоттоор кылбаҕыр дьүһүннээх кынтаҕыр быһыылаах кыҥкынас саҥалаах кыталык кыылын кыыраймаан халлааны кырсанан кылбаарыйан кыыдааннаах кыһын хатын Кыдьыгыттан сыҕарыйан кыйданар сирин диэки кылбатыйан көрбүтүм, кытаайыгы таҥастаах, кыргыммат астаах, кыракый атахтаах, кыараҕас харахтаах, кыама суох сааннаах кытай омуктар кымырдаҕас курдук кыймалаһан туран, кыһын хатын кыдаҥыйар сирин диэки тоҕо эрэ, тоҕо эрэ кыһанан кыһыйан туран, кыраҕы үлүгэрдик кыҥыыр буолтар эбит, кытыан билэ ыччаттар.

Ити кэлин өттүттэн индейскэй байҕалы инньэтэх өттүнэн хамалай хайаларын хаҥас өттүнэн кыргыс сиригэр кыһаммакка, Персия сиригэр иҥнибэккэ, тур дойдулара тохтообокко, русской омук Урал хайатын уҥуоргу өттүнэн одуулаан олордум, ол олорон көрбүтүм Уһун уораҕалаах Ороссууйа хотун уҥа өттүгэр тоҕус уон үйэ тухары туругурбут аҕыс үйэ тухары аатырбыт сэттэ уон үйэ тухары силигэлээбит сир ахан баар эбит ини сэгэрдэр ол дойдуга омук омук одуруннаах дьорҕоотторо ордук үөрэхтээхтэрэ олус үөскээн хаалан олуона кыараҕастык олороллор эбит

Ити дайдыны аһаран аарбытым, Атлантическай байҕал ааттаах арыытыгар аан дайдыга аҥардастыы аатырбыт албастаах санаалаах аксессуар ааллаах аҕылычаан омук аатаан-күөттээн олорор эбит. Ол омук өйүнэн сүүйэн, тылынан кыайан, албаһынан хаайан, тэннээх омугу тэҥнээҕэр тилийэн биэрэн баран, Тилигилээн бөҕө тэриллибитин кэннэ Тиитин охторун тииҥин тигэстиир идэлээх эбит. Күүстээх омугу күүстээххэ көрүһүннэрэн баран күөххэ көтөр көлдьүн эбит. Адьырҕа омугу адьырҕаҕа анньан биэрэн баран алдьархайы таҕыстаҕына аһаах мастан астан аһыыр Адьынаттаах эбит Бу Дьобуруопа хотун омуктарын ортотугар соto омуктан хараҕым халтарыйда, куйахам күүрдээтин саласта. Ол омук ордук омугу оҕо курдук толкуйдуур, ааттаах омугу атаҕын аннынан саныыр, күүстээх омугу күөнүн аннынан көрөр. Үөрэх бөҕөнү үөдүппүт, собуот обургуну субуруппут, баабырыка баҕадьыны бачыгыраппыт. Аан дойдуга адьырҕалара аҥардас мин диэн атыыр оҕустуу айаатаабыт, орто дойдуга буолуннара соҕотох мин диэн соноҕос атыырдыы дьохсооттообут, ордо халлааҥҥа ураҕас быстыбыт, үтүгэн түгэҕэр нүксүүр быстыбыт, отучча сылынан урут охсуһуу олоҕун оҥостуммут, бэрт өт бириэмэттэн сэрии тэрилин бэлэмнэммит сүлүһүннээх сүрэхтээх, өһөгөйдөөх өйдөөх, Нормания саарыстыбалаах дэлбиргэннээх ньиэмэс омук диэн эбит аата. Ол ньиэмэс этэр эбит: ааттаах омуктар алгыстаах саарыстыбаларын атыйахтаах кымыс курдук аймыы хаамарын буоллар, ааньа дайдыны аҥардастыы баһылыктыам этэ одурун оомуктар дьоллоох олохторун тордуйалооһуу курдук тооймуурум буоллар орто туруу дойдуга соҕотоҕун тойоргуом этэ икки атахтаах бииһин-ууһун иһиттээх ындаан курдук кинилэри көһөрүм буоллар ийэ сиримин эрэ иилиэ-саҕалыа этим диир ахан эбит

Ол дьобуруопа хотуҥҥа дьон үөн курдук үксээн, көйүүк курдук көөнньөн, туман курдук тунуйан, ийэ сирдэригэр иитиллибэт буолан, истэрэ сипсийэн этэ сатыыллар эбит. Эргэ бэрээдэгэ иһэн эҥин үчүгэйгэ тэрийиэҕин диэн. Олох дойдуларыгар олус туолан оһоҕостору хоргуйан олуһа сатыыллар эбит. Уруккулугу уларытан ойгула олоххо оҥостуоҕун диэн хараларын сиилэринэн хайтах даҕаны хайаҕастарын бүөлэммэккэ хаайса сатыыллар эбит. Хара баттыгыһы хаалларан хайҕаллаах дьаһалы хаҥатыаҕын диэн. Ону баара үгүс-үйэлэртэн ыла үктүү-баттыы үөрэммит, үрүттүүл тутаахтара үрүҥ харахтарын өрө көрдөрбөккө өлөттүү тураллар эбит. Кырдьаҕас үйэлэртэн ыла кыралар тылларыттан кыбыстыбакка үөрэммит кылаабынай тутаахтар кыргыталыы тураллар эбит. Урукку сокуон олоҕор уойбут-топпут улахан тутаахтар утары көрбүтүй улуу остуруохтарга угуталыы тураллар эбит. Бу иһин Кистэлэҥ сүбэннэн кэмэ суох элбэх киксиилэр тэриллибиттэр, сири аннынан сэкириэтинэй сүбэлэр сиэмэлэнэн эрэллэр. Суут кулгааҕы истибэтинэн собуот баабырыка аайы сурук-бичик суунан эрэр. Солобуота диэтии суудуйаллар, эрэбилиссийэ диэтии иирэллэр, эрэспиибиликэ диэтии эҕэрдэлииллэр эбит. Ол туох-туох, кус-хаас тойуга буолла? Кэпсээннэрин истибэт буолан кэбилийдим, саҥаларын сабаҕалаабат буолан сарбылынным, тойукторун толкуйдаабат буолан тууйулуннум. Хара норуот харах хаанньа турар хараҥа баттатыылаах буолан хабырыһа сатыыр эбит, сырайга анньа турар сылтах тыллаах буолан сытыырхайа сатыыр эбит.

Но ити курдук истэ-билэ ол курдук одуулуу көрө олорон устунан утуктаан бардым. Ол олорон суос-соҕотохто соһуйан уһуктубутум оҕолоор, иирэр илбис кыыһа идэмэр кустук тойобургу итир былытын миинэн илин-арҕаа халлаан икки ардынан иэхэйдээн чуохайдаан иилэрбитийэн этэ-дьииһийэн эрэр-аххана эбит оһол уола опсоллон обот мэнэгэй уос солуонньан обургу уйусхах былыты олбохтунун соҕуруу халлаан ортотун туһунан уруй айхал тойуктанан уһуутаан уйуһуйан ордоотоон онолуйан аххан эрэр эбит Итини кытта тэҥэ мандардаах мастаах, оһуордаах оттоох, сибэкки симэхтээх, синие хатын сэриилэһэртэн кэлэйэн, охсуһартан уордайан, айыы дьонун араарҕаан, күн дьонун көмүскээн, икки төгүл иҥиэттэн үс төгүл түллэн, мөхсө мөҥүөннэнэн, оргулун иһигэр орулаан лоһугуратан баран, очуос таас хайалар оройдорун тобулуу ордо халлааҥҥа диэри кутаа уотун уһутаата көрүҥ таас күлүнэн төлө сэтэллэн күүгэнэттэ уһутаабыт уота орто дойдуга төттөрү уот ардах буолан суодуйан тоҕунна онтуката уот үрэхтэр буоланнар улахан улуу куораттары уматалаан аастылар көрүҥ кугас күлөк буоллаҕына күүстээх былыт буолан көтөн кэлэн күтүр үлүгэр күбүрүнэ куораттары көмүтэлээн кээттэ

муора балыгын курдук муура суох элбэх модун ааллар мустан өҥүрүстүлэр сордоҥ балык курдук сор суол ойох оста умсар ааллар умсам сундулустулар көмнөхтү харыйа курдук күөхчэр күөннээх көтөр аал күтүрдөрү көтөн күлүгүрэстилэр хонуу боробуостара хоҥор хаастар хоҥкунаһын иһэллэрин курдук холбооһуннана холбооһуннана холугурастылар Сирини кытары тэҥҥин дьимниэмийтээ тэргэттэ тииһигирин былбакка тигинэслэр умса сылдьааччы улумардык эстээччи уу миинэлэрэ улуу ааллар умсардылар сэрэппэккэ эстэр сир анныга сэриилэһэ сытар сир миинэлэрэ сэрии бөҕөнү сиҥнэттээтилэр

Сэ элбэх бириэмэҕэ өр күҥҥэ уһун хонукка охсуһуу улахана өлөр сүүрэрдээҕи кыргыһыы кытаанаҕа буолла. Муҥ сор муҥутуур улахана өлүү үлүгэр сүрдээх дүпдүргэнэ айдаан алдьархай атыыр талыыта диэн ол аата буолла. Үөһэттэн өҥөйөн көрдүлэр, алларааттан арыйан көрдүлэр, оһол уол уруйдаата, илбис кыыһа иэхэйдээтэ.

аттарын амсыырдаан кээстэр, оҕолосторун оһоҕоско укпуттар. Мантан аан дайдыга анаарбата ахсым алдьархай таҕыста, күн силигин көрбөтөх күүстээх үлүгэр төрүөтэ икки атахтаах истибэтэх иирээннээх сут эргийдэ. Онон холуйтахха урукку улахан сэриилэр оҕо оонньуута эбиттэр, ааспыт ааттаах сэриилэр аччыга айдаан эбиттэр. Ол уойбут турун уйумуна охсуһар эбиттэр, топпуттарын уйумуна тоҕурҕатар эбиттэр. Букатыннаах буҕа сор бубуулаата, хаайтарыылаах хатан ыйаах бухаайда. Аһыыр ааныттан баранна сиир-сиик буолан симэлийдэ, үссэнэр өрүү үүммэт буолла. Күн сырдыгыттан күрэнэр күчүмэҕэйэ бэрдиттэн күүстээх диэки өттүлэрэ күн дьонун көмүллээтилэр. аан дойдуттан арахсары абытай эбэрдиттэн арыый да диэки өттүлэрэ аньыы дьонун аһылыктаннылар ийэ сиртэн тэлэһийэрэ илдьиркэй эбэрдиттэн икки атахтаах этинэн иитиллэ сатаатылар ахса биллибэт дьон амсыырданан бараннылар үгүс күбүөнүнэ дьон үтүөлэһинэн бүттүлэр отуттуу мөлүйүөн киһи оһоҕоско бустулар

Өр тыыннарын сүдү сүрдэрин, албас санааларын, үктэтиилээх өйдөрүн, биэскэлээмэйилэрин, угаайылаах толкуйдарын уйарбыт аата суох. Ааттаах омуктар араҥас майдаан аргыыларыгар анньан кээстэр эбит, оччугуйдаах улахан омук, ойоҕолоһон олохсуйдахтарына, оччугуйа сордоох омуллан хаалар баҕа дьэ диэн үтүөлээх мөкү омук үтүрүһэн үөскээтэҕинэ үтүөтүн тыынын уйбакка үрүҥ күнтэн сүтэр үгэстээх буолар диэн кырдьаҕастаах кыра омук кыттыһан олохсуйдаҕына кыччыгыйа сордоох кыайтарар кыыстаах буолар диэн ол курдук олус элбэх оччугуй омук орто дойдуттан омуллубута үһү баһаам элбэх баранан хаалта баар үһү

Алгыс таайыы далбар маанытыттан матан хаалар аба тэбэрт буолаарай күн сирин көрдөөх күндү улугун көрбөккө үлүтэлээн хаалар күчүмэҕэйэ бэрт буолаарай хайа мантан быыһаныы хайылаах туох сүбэ-соргу баар буолаарай бэйэм санаабын эттэхпинэ миэнэ маннык

соҕотоҕор чопчу саныыр буолуҥ тууратын тобулу саныыр буолуҥ дииллэрэ манаан буоллаҕына мас курдук олорон хаалыамыаҕыҥ бараныахпытыгар диэри барсыспахтаан хаалыаҥ тобоҕолонуохпутугар диэри муҥнаспахтаан охтуоҕуҥ бүтүөхпүтүгэр диэри мөккүспэхтээн өлүөҕүҥ уруккута биһиги

тоҕус уон тоҕус куудай кубулҕаттарын куудьайан ылан боор куппутун буҕатыаҕын онтон анараа өттүгэр айҥат хаан анабыла таҥха хаан таҥхата дьылҕа хаан дьылҕата сиргэ түспүт кэскилбитин киминэн тэрийбитэ окко түспүт оҥоруубутун тугунан олохтообута ол билиэтэ буолуо дии нохолоор дом